Wel, so chi byth yn gwybod pwy ffindiwch chi ar faes y rali yma yn Sir Gar. Wyneb cyfarwydd i wylwyr Esbydrec. Gwyn Elfyn, Denzil am pobl y cwm, Den, uh, Denzil, yn Gwyn yn nos i chi. Ia, Gwyn i ddim yn credu. Chi'n iawn, mwynhau. Dwi'n dda, wna'n mwynhau, mwynhau. Mae'n gymaint o weithgar idde, mae'n fod, ond uh, yn anffodus, fi wedi bod yn beirniadu, felly fi'n cwato fan hyn, ac yeah. bod yn gwbl gollodd yn ffindo fi. Beirniadu pa gystadleuaeth wedyn? Cystadleuaeth Gwisgo arweinydd clwb lan mewn unrhyw beth mas o bapur newydd neu magazine. O, reit. 17 o'n nhw. Oedd e wir? Yym, Dipyn o gosti pen. Dipyn o gystadleuaeth, ware teg, a, a, a adran iau yn ei, felly bo- yy, bobl ifanc iawn, a o'n nhw'n arbennig o dda, ware teg, yn arbennig o dda. O'n i'n lico gweld dim un o'n nhw'n colli, a gweud y gwir. O, ond wnaethoch chi dipyn o fwynhad yn, yn beirniadu? Do, do, achos oedd hi'n gystadleuaethau hir, so oedd hi'n para awr, o'n nhw'n cael awr i wisgo nhw lan, neu beth, so oedd e, oedd e'n, oedd e'n para gryn dipyn, a yn enwedig oedd, Oedd nifer yr arweinwyr ar ein traed am yr awyr yn cael ei wisgo. Ie. Felly, na, ath e'n oreit rili, oedd yna un neu ddoi yn arbennig o dda. Chi wedi bwriadu yn y rali yma o'r blaen? Odw, ond blynyddodd nôl, ddim wedi gwneud e sawl blwyddyn. Na, na. Ddim wedi gwneud e sawl blwyddyn. Oedd e'n falch i gael y cyfle i wneud, mae'n braf iddo lawr fan hyn, yn enwedig o ystyried falle, timod, y cyngor nath y gymeriad fi ware yn Bobol y Cwm. Fi'n credu mae'n bwysig cadw cysylltiad gyda gyda bethe fel hyn, a bydd e'n beth da, yn gwybod se se rai bobol yn dod lawr i, i weld y math o weithgareddau sydd yma, a gweud y gwir yn onest. Cos mae ddyrnod arbennig yn yr, yr holl weithgareddau yma, a'r bobl ifanc yn rhoi o, di, uh, di. gymaint. Ba, maen nhw'n cael gymaint o wahanol gyfleoedd, maen nhw'n gymaint o rywiaeth a bethau mynd mlaen yna rhywbeth, a dan pob un o'n nhw a gweud y gwir, a, a pethau gwerth i gweld yma, mae, mae, mae nifer yn credu gweld pethau fel hyn, falle yn y sioe frenhinol, yn bod yn, yn, yn Royal Welsh Pomonon yn Llanelwedd, ond yr un math o beth, ydych chi weld, yr un math o eisteddau, ond wrth gwrs ar lefel yn llai, neu Ond yr un math o arddangosfeydd ac yn y blaen, y statics a a ch'mbod blode, coginio, yy o'n adeiladu barbeciw draw yncw gynne fi'n trio gweld pwy enillodd e, wel os oeddet ti'n i adeiladu e so mai'r boi gollodd e t'mod. Ond amlwg wedi mwynhau mas draw 'ma? Do do, hyfryd hyfryd, a o'dd y cino'n neis iawn 'fyd. Hwnna'r peth bwysig. Beth o'dd e Denzil yn meddwl os o'dd Sioned yn dechre ymddiddori yn yy yn yy Clwb FM yr Ifenc? Denzil druan i gwbo Sioned bach o ben dost. Fi'n credu dde- nil e fyd o les i dde gwir digon yn onest. Eisiau bach o ddisgyblaeth yn ei rwle, oes e? Gwyn, diolch am y sgwrs, mwynhau o Blaenillydyrnod. Diolch, Derwyn.